dumelang gape bagaetsho ke nna o lucky wa bua setswana se se monate um lucky wa moitse ke le reetse ka re ke tla boa gape le reo ke rre la mo itse ke rra rona rre rantao a tla bue ka letsatsi la gompieno ke mo etetse jaana ka ntlha ya gore gompieno ke letsatsi la badimo ba re ke ancestor day ka sekgowa rre rantao a tla re a re tlhotlele a tla re rute gore tota ga re bua ka badimo re bua ka bomang tota ga re bua ka badimo re bua bokao ba bone mo matshelong a rona e le bofeng le gore a ba tshela ebile ba thusa re ranta o dumela gape right eh dumela morogo sima eh gompieno wa bo tla ka e nngwe ke nngwe ya dikgang tse di masisi dikgang tse di nang le bothata ba gore ha o di tlhalosetsa motho motho o tshwentse o mo simolola go gongwe mme mo matsatsing a gompieno kana rona re lemogile gore batho ba basha ba le nna ke le mongwe wa bona ke santse ke ikaya yalo re dumela mo go se re se bonang ha re sa se bone ga re se dumele kampo re batla gore go diragale sengwe bo le gone re dumela mme tota ga re bua ka badimo e tla ke go bontshe ka sengwe se o ka se gopolang um maloba fa le ka nna dikgwedi di ka nna thataro go ya go tse robedi go ne go na le programme e bidiwang eh lenaneo la teng le bidiwa long island medium mhm. kore ke batla go tlhofofatsa badimo ke a go ba tlhofofaletsa go le mme a bidiwa teresa capido mhm. mme o ne a kopana le batho mme re ha a kopane le batho a be a kopana le se ka sekgwa ba ne ba se bitsa the spirits mm. di-spirit tse ke tsone tse re ka tlhofofatsang tlhaloso ya badimo ka tsone kampo tla ke re tlhaloso ya di-ancestor mm-hmm. o ne a e re ga a kopane le motho a ba re motho wa ga bone mongwe o kgona go tla fo pele a ba kgona go bua le ene tla mme yaanong ke ise ko thutong tla ke thatafatse gape go le gonnyane motho ke ngwe le motho ke ngwe hema modimo o go dirile jang o le motho ha o itebelela o le motho o na le tla ke bue ka puo e o tla e tlhaloganyang o dirilwe ka dielemente tse di go tshegeditseng mhm. di le nne dielemente tse wa go fitlhela e le se se bidiwang ke tla di bua ka sekgowa setswana gore ba bantsi re ga ba reetsa ba kgone go tlhaloganya ra go di bitsa earth mhm. re be re re fire re be re re water re be re re air eh, wa itlhaloganya ke a go utlwa ha fela mmele ko o tshwara tla ke go tshware Mhm. o bolelo ke ka moo go tla bo go tseiwa thermometer gore o tshwanetse o nne bollo bo bo kanang kang bo kana kang ga o le motho ha go buiwa gote re testa di-vitals ba ile go ntsha metsi in the form of madi in the form of madi ke gone ke bophelo mm-hmm. ha gote yaanong earth gate modimo ha o dira motho o ne wa tsaya eng mmu seretse wa se duba gore o ire namae mme gore namae e kgone e nne le bophelo a ba a hemela mowa mo mothong go tile ke mowa wa gamango ke mwa o boitse wa wa modimo wa bona gore ke mwa yaanong swa ga motho a sule re bona yang gore motho o sule mmele wa bo o serame bollo bo itle bollo bo ile circulation madi a le a ile gayo mmele ole o eme ke ka mo e reng ha motho a sule ha o tsaya letsogo la ga o le bafa o ka tswa fa wa ya gara nkua wa boaboa wa go fitlhela letsogo le le le ntse fela ya fela foo nama e le ga e tlhole e phela mowa a utlwetse mowa o mongwe le o mongwe o tla go bolelela go ra re mowa o bo o tswa mo nameng nya ga go te motho o tlhokofetse ga tweng mowa o tswile mo nameng ke tlhofofaditse re nya a utlwetse bomme ba le ga baya bomaria magatalena le bosalome ka letsatsi la boraro ko letlapeng ba fitlhetse morena jesu a seo mme ga a tla go tlhaga ko go bopitoro o tlhagile e le mowa o boitshepo e le mo mowa ke eng re sa ipotse ka mowa o this spirit the spirit gore sa kae o rile a mowa o a tshela morena jesu e rile ga a bona gore ga ba dumele barutwa ba gagwe a ba re um rulaganyang ditlhapi rich a baja a batla go ba bontsha a ba provela gore mowa wa phela a ga batho anke ba ipotsa gore Ke eng tsogo ya ga Morena Jesu e tshwaraganngwa le ditlhapi? Ke teng mo re e tshwaraganyang le ditlhapi. A ba proofela gore mowa wa tshela. Mm-hmm. Ke solofela gore ga o tlhole o tla mpotsa gore a mowa wa tshela. Ke a teng ko badimong, ke a teng ko rra. Mme a ba a re ke tla nna le lona morago ga 40 days ke tla be ke ya kae ko go rre o nthumileng mo lefatsheng mm-hmm. gopola gore o rileng o rile wena wa dumela gore morena jesu e ne e le morwa modimo mm. o atlile mo setshwanong sa modimo mme ka modimo o buduletse mowa wa one o boitshepo mo mothong kana jesu o phela ya ka motho this time yaanong ha a tsamaya boela ko go rrago o tsamaile e le mowa o boitshepo mme ene ha a sena go tsamaya o rile wa go re tlogelela mowa o boitshepo mowa o wa tshela mm-hmm. batho ba ba ga rona ba tshela gompieno ke eng mo dikerekeng ha e re ha re rapela o tlhola utlwa ba ntse ba re arone le moshe bagogi baruti eng ba tla go ba ntse ba re bo arone le bo moshe ba ikana ka bone mme ba tshaba go ikana ka borra bone ba bone ba ba itseng ba ba ba itseng se fela re ka se se direng ke go tsaya modimo re mo equata le motho eo yona o ka e lebelela go tswa mo koraneng o ka e lebelela go tswa kae ga o kake ga re batle ebile re fufega thata ha mm-hmm. motho e re fela ha o bua ka badimo a ba a leka go tlisa modimo rara wa rona yo a kwa legodimong morena jesu o rile nna ebile ke tshaba go bua le ka rara waka johane mokolobetsi ene o rile ha a bua ka modimo a re go tla be go tlile motho o nna ke tshabang le go bofa ditlhako tsaka jaanong a re ko badimo nya badimo ra ba tlasa yana go na le badimo ba se le godimo mhm. badimo ba se le godimo ke bo re simolola pele ka bo ntate ga bariele ba ba supa bale a re se ka ra tsena thata mo go bone Mhm. go be go tla bontate abrahama ba le ba bogologolo batho ba bangwe ba ba bitsa badimo ba beibele mhm. mo tlase ga bone go bo go tla yaanong badimo ba rona ba re ba bitsang badimo ba rona ba e re le ga o swa gompieno ha ha motho a swa o tla utlwa bagolo ba re o bakwa le badimo ba raya badimo bafe fa ba raya badimo ba gago ba ba gaufi mhm. ga ba re bontate abrahama ebile ga ba re bogabariele mhm. ba o ile go tsena ko go bone ha o penetrata o ya ko godimo ko modimong mme Ga se mang le mang o o tla kgonang go feta boabrahama bogabareel a ya ko godimo ke ka moo go na le di-saint wa bona gore badimo ke concept e e leng thata mme e batla motho a ithuta e mhm. batla motho a e research rona badimo ba rona ke ba mhm. yaanong ke bone badimo ba malatsi otlhe ba nang le rona ke badimo ba re ba tlotlang e seng ba re ba rapelang ba re ba tlotlang ba e leng bone ba re fetelang ko pele mm. as a transition ka bone ba e reng ha ke tshwanetse ke swe ba be ba agiwa pele monna ra mo tsaya ee monna ga re se re morome mo tlogele mm. monna nna ka re re mo tsena maagwe e lapile ee mo tlogele dijara tsa gagwe di santse di re monna ra mo tsaya re sale re re re mo roma gore nne ngaka o a gana ba ga ba ka fenya ba bangwe mm. o etle bagolo ga ba tswa mo ntlong o gateletswe be ba re e o ba kwa le badimo mm. ga re itse gore ga ba gore ba re ga re itse gore go a go fenya bafe ba go raya fela ba re o ba kwa ke gore badimo ba mmaka go nna debate pele rona ra re badimo ba ba gaufi le wena ga o le motho pele ke ba ba foo mm-hmm. o na le badimo ba ko ga uh, bo papa gago mm. ba babedi mme le rre ba difane tsa bone o tla itlhelang e ke fane ya papago e ke fane ya ga mamago mm-hmm. a kere ba se ba le ba le ba le gaufi ba le gaufi ka kwa mme le ene o na le o ba- tla leba le ba- already there are four yes jaanong mme badimo botlhe o mongwe le o mongwe wa rona o pataganetswe ke ba badimo ba ba more than 650 ba bangwe ke ba ga lona ba bangwe ke ba badimo ba e leng gore batho ba bo bone ba ba gana mm-hmm. e be e le gore ba ingaparela mo mothong o a tla beng a le gaufi o bua yang le badimo ba gago um eh, badimo ba bangwe ba kgona gore tota ke a go bua le badimo ba gaetsho ka motsokwe mm-hmm. bo ba bua le bone ka motsokwe ba bangwe o bua le ene fela le ha e le ka phaletšhe eh. o tsaya fela bopi bole wa ya o bua le bone ba bangwe re itlwaeditse gore wa ya fela o bua le bone mhm. be ba yaanong a ke re rona re batla dikarabo re batla go utlwa nna re batla go utlwa bone ba go ukwa ke fela gore ga ba kgone go communicate le wena mm-hmm. fela yaanong ga re ntse re ya mo botshelong go tla be re na le dineo tse di farologaneng yaanong re ya ko go ba kurinta unfortunately re tshwanetse re ete re bua beibele ee. e ntse e re bolelela e re lotlhe le na le dineo fela di a farologana ga o ya ko one corinthians chapter 12 yaanong ba bangwe ba na le dineo tse ba kgonang go bua le badimo mm-hmm. ba bangwe ba ba utlwa ba bangwe nna dingaka tse reng ga re lebelela o gopole gore ezekiele e ne ntse e le ngaka ya setswana o gopole gore ene Luka o e reng ga re mmala re bo re re ke ene a ne a tshwere history ya ga morena jeso sentle e ne e le ngaka ya setswana jaanong dingaka di ba utlwa ka mekgwa e e farologaneng ke bone ba leng gaufi le go bua le badimo ga ke re le modimo Le ka re le badimo Yeah. e re ke eme fo ke utlwa gore a ke ntse ke utlwala sentle nya a utlwetse a mantsi ebile a dipotso tse dintsi Ka he, ke a itse ya dipotso tse dintsi mme ke mafoko a a batlang o nna le tlhaloganyo e e bulegileng o tshwanetse o bulege tlhaloganyo yeah ke motho o ratang dikgakgamatso mm-hmm. le gale ga ke reye dikgakgamatso tsa go supiwa ka monwana o bo wela fofatshe um kgang e ya badimo le nna e ne nkgakgamatsa. Mme e re ga gote badimo ko dithabeng tsa gore tsa gore ke be e le gore madi a ka a bela ke re ke a koo ke batla go bona badimo bao. Badimo ba gakgamatsa. badimo ba ga rona badimo fela ka bo bone ka bo bone ba gakgamatsa ke ka go isa ko go teng go na le dithaba tsa badimo mm. ke ka fetsa ngwaga ke go isa weekend e nngwe le nngwe wa sekwa ba bone le tla nna lengwe fela ke batho ba e leng gore ga o kgone go ba lekelela e re ka go ba lekelela be ba go Ba- fa ba re re bone ya mme tsatsi le ga ba sena go bontsha sengwe re tla utlwa ka wena ga batho ga ba ne ba dumela o ba tlotlela kgang eo re tla utlwa ka wena jaanong ke a- ke a tle ke re tota badimo go ya ka nna ba botlhokwa mme o tla utlwa ba ba lekanang le nna ka dingwaga e le gore ka ntlha ya gore ga ba itse bokao le boleng jwa badimo ba tla go raya ba re nya batho bao e sale re ba kateditse ba koo ba siame ebile ga go tlhokagale gore re nne re ntse re tshela snefi re ntse re tshela bogobe re bua le bone yaanong kry ke ba raya kere re lebala ko re tswang teng re lebala ko re tswang teng Mme mo Aforika Borwa re leboga Moporesidente Mbeki. Moporesidente Mbeki o re butse matlho ka gore a re go na le African Renaissance. Ba botlhe re ne re ganela le ha o tswa ko moporofiting, e ka nna moporofiti ofe, e ka nna wa kereke efe, dikereke tsa rona tsa seAforika di teng. o ile gore ga ke tswe teng ga ke tswe go tlhola sepe mme gompieno batho ba kgona go bua ka tlhamalalo gore um ke tswa ko kae-kae ba re ke dire le goananyana ke go bua le bagaetso ka gore ke kopa gore ha motho a sa dumele gore badimo ba teng bogolo a se ka re ga bayo o re fela ga ke ise ke dumele o se ke wa re ga bayo go tshwana le modimo ha go ise go tle mo go wena gore o ipolelele gore go na le modimo o tshelang o se ka re ga e re fela ga ke ise ke fitlhe foo o nne ka sekgowa ba re ha o ya mo selong gore o se ithute you must be open minded open minded ga e re o dumele sengwe le sengwe mm. ya re o botse dipotso gore o tle o itse gore o tle o kgone go itse mme le tlhaloganyo yago o e bule go mm. itse ga ke ne ke santse ke sa dumele mo bokereseteng mm. Ke ne ke tle ke tlhole ke ganetsana le batho ba dikereke tse di tsamayang mo mo matlong. Mm. Re ganetsana ba mpha ditemana ke ba fa ditemana. Ba mpha ditemana ke ba fa ditemana. Mare ke bulegile ke ba raya ke re gompieno ke batla go leng convince mm. gore modimo o teng. nna ke tla le convince gore ga ke dumele gore modimo o teng gore modimo o teng ke fela gore bula tlhaloganyo mme o ipolelela gore ke ile go ganetsa o ganetse mm. ga ke re motho a se ka ganetsa gore ga a dumele mo badimong but be open be open be open minded yes. then o tla kgona go ithuta o bo bona gore ba teng ba teng ee. ke itumetse thata ka ntlha ya gore mo letsatsing le le tshwanang le la gompieno re buile ka badimo re buile gore ga e le gore o dumela mo go bone o bua jang le bone um re buile gore modimo o a mo rapela mme badimo o tshwanetse gore o tshwaragane le bone o bue le bone o ba tlotle ee. ke yone kgang e nkgatlhileng mo go maseo gore modimo wa rapelwa badimo ba tlotliwa ka ntlha ya gore ba tsamaile tsela e re e tsamaileng ba itse botoka go na le rona ke ka moo e tla reng ga o tlhoka thuso ya bone kgotsa ba go bonisetse tsela a be nna bone ba tla go tataisa ke batla gore tsatsi le lengwe re bue ka mela tefong mme eh. yone ga re bua ka yone ga ke ke a go e tlhalosa ke be ke go fa tiro ya gae o mongwe le o mongwe aha jaanong re re tla ba re keng phegelwana ee re beile phegalano re beile ga ra phegelwana fetsa. ga re a fetsa bagaetsho ne re re mo letsatsing la gompieno jaaka re kete ka letsatsi la badimo re seke ra ra feta fela re sa bua ka kgannye ebile re seke ra feta fela ra tima bangwe ba e leng gore ba batla go itse go le gontsinyana ka badimo a be e re mo letsatsing la gompieno ra seke ra bua ka yone rona re le kitikile ka mokgwao re le balatedi le barati ba bua setswana se se monate ba mo itse le a itse re na Ee. le le rra rona fa re rantao re mo leboga go le gontsi jaaka a nnile le nako ya gore a re etele re rantao o tla tswalela jaaka a tlwaetse go tswalela gompieno e re e re ke tswalle ka sengwe se se thata ka badimo e tla re mo nakong e e tlang ga re ka nna le nako ya go bua ka badimo gape ra bua gore ke eng batho ba bangwe ditlhogo di le ditshweu ga ba gola gore re batla go boela gore re itse gore badimo ba fe ba apara jang mhm. o kry go na le ba ba aparang diaparo tse di gray go na le ba ba aparang diaparo tse di tshweu a re e tswalele foo re tswaletse foo bagaetsho le ikutlwetse rre rantao a re le ke lone lenaneo la moitse mme ke part one ya badimo fa thu ya badimo etla jaaka se tsa kaile re a tswalela re tla kopana gape mo nakong e tlang fa modimo le badimo ba ratile wa utlwa a modimo le badimo ba ratile ra leboga ke a leboga pula pula